my country people una welcome back to my channel today double k fans don finally choose who they go vote for since the unpairing wey happen few hours ago and also fans don come out to come laugh wani x handy their fans give dem better wotowoto after the live eviction show today and how the results take turn out. So today um they do the live eviction show and today the results shock people well well because since this week start from wetin we know we know talk say they nominate four pairs and the four pairs wey be say they nominate na Aces which comprise of Surge and Topher Wanni X Handi, which comprises of Wanni and her sister Handi, Double K, the married couple, which comprise of Kelly Rae and Cassia, and lastly the Radicals, which comprise of Mickey and Femi. So e come turn out say na one eviction na dey carry out today and na the Radicals na dey come evict. Fans don dey anticipate di bottom three for so long, Wani X hand di fans dem no allow pipo hear word for street, dem dey talk say na dem na be di winner and all of dat. Surprisingly, we see bottom three, Wani X and Andy dey for bottom three, come turn out say na di double K, di married couple wey be say dia fans no dey even disturb us online, dem no dey fight anybody, dem no dey insult anybody, na dem na im come top di voting chart. Still we standing, una remember talk say for big brother titan, kanaga junior top kosi twala at some point, later kosi na him come win the show, so double k fans even though say i dey proud of una, i no sure say make una relax because

so afta di live eviction show and afta di unpairing double kay fans dey come out to come conclude to say see o e go good make we check who go actually we go actually vote for because right now cassia get her own fans and kelly ray get im own fans but di double kay fans dey come togeda to come conclude to say dem go prefer to vote for cassia while some of dem say no The reason why dem dey say no say dem no fit vote for Cassia na because the truth be say na Kelly Ray na carry Cassia come into the show. Na him really get the willing the willing spirit to win the show. From wetin we don watch so far, Cassia dey too soft and the girl too dey love. She don lose guard many times but her husband wey dey call Kelly Ray, the guy dey very very focused in the game. on di oda hand cassia fans dey tok say no say in as much as um kelly dey try e best and im dey do some kain tins say cassia dey more um relate cassia dey relate more to di housemate dan her husband wey be say dem dey call kelly ray and she dey very very creative. For me if I say I wan choose between those two pipu I go actually go for di man, kelly ray. because di reason wey be sey fans give dey very very valid. Kellyrae get dat driving spirit to win di money more dan Cassia, from wetin we know how Cassia wan take cope for inside di house wen Kellyrae no dey there, na so so laugh she go dey laugh? And also Kellyrae handler di guy dey very very active and very very good, I dey follow di two of dem on social media and I dey tell una for a fact sey you see Kellyrae handler dat guy dem need to buy am house for Ikoyi if possible, he is so good and. even for the um the both the Twitter, both Facebook, the guy is very active than um Cassia handler. Cassia handler na only for Twitter now they dey active and he no even dey that active. So I believe to say he go dey good if their fans really consider the guy. But then again, I no dey their mind. So we go see some reaction after di argument wey happen between double caf um between kelly rae fans and cassia fans so dis first pesin here kon sey double caf fans seriously so u all wanna use emotions to play by choosing cassia cant u see kelly rae has a stronger and bigger personality what's all dis feminist nonsense at kelly rae please look into dis anoda one kon sey double caf fans don fall for pipo shouting cassia dey planned it in their group kelly can kelly can cope

since dey no win the thing the way their fans dey dey move funny for some time now anywhere wey be say you go now wanniex hand the fans dey disturb everybody for the internet dey insult people for comment section all those type of thing people no dey like am anymore let's just be honest this year they no want any Raz winner from wetin I don see so far that's why I like Handi that's why I dey always mention that girl name because she dey behave herself she dey behave herself her sister na im be the person wey dey rub off the bad luck for where that girl dey she's behaving herself but I know to say when e reach time for um them to pick their fans go definitely pick Wani because for BBN street na people wey be say dey give you something to talk about na people dey always like the most. so after dia epic failure wey be say dem fall under bottom three um checkers fans don come out to come laugh dem na those ones na im funny pass dis person here say team aces and team wanixhandy welcome to bottom three gang team checkers welcome you guys you know say checkers onyeka and her sister chizoba dem don laugh dem tire since that time wey be say dem enter bottom three so now wey be say aces and team um wen im ex-handy don enta bottle um na dia turn to laugh dem. Dis na how voters um voted, wen im ex-handy dey get thirty two point fifteen percent, Aces get seventeen point seventy three percent, den di Radicals get ten point thirty thirty six percent which means to say double K dey dia percent reach thirty nine point sometin percent. And also Nelly fans dem dey attack um Wanni too, for di live eviction show today, Wanni Ebuka ask Wanni to say, Wanni, why be say you and Sean wey be say be your boyfriend dey discuss another woman body? According to wetin two of dey discuss, according to Wanni, Wanni, sorry, according to Sean, Sean dey talk say um Surge no know to say Nelly body, say dey do surgery for the body. The nyash no be original nyash, no be follow come. So Wanni come dey tell am to say w- the nyash too sef, the waist, the hip side, they no construct the thing well, the thing no dey properly arranged. So When dem come ask her, the girl own the thing with her full chest say, yes, I talk am, say the nyash, they no arrange her well and all of that. So that thing come vex um, Nelly fans, Nellita fans, where we say they come they laugh how as um, Double K win them for this um, ele- uh, say election, for the voting where we say they do

Another one say content laugh out loud Toxicity won't win this year Another one say Wanni thinks she's all that Every time they want to use her as content Sit down please Wanni attitude so far na im make people just no wan vote for her and her sister anymore and her their fans too they are so stubborn and so problematic. my own be say i just hope dey no remove handi because na handi na im dey help wanni respect herself for dat house dat girl if dey remove handi una go see the real wanni gan gan gan gan una take care una bye